Iwakken ad yeqdec fell-asen. Ṛebbi iceggeɛ Musa ɣer Maṣer iwakken ad d-yessufeɣ agdud-is Iẓrayili si Maṣer, anda yella yakan d aklan. Musa issufeɣ-iten-id, ddan deg uneẓruf alalmi d tamurt-nni i sen-iweɛɛed Umeɣlal. Ṛebbi ur yeǧǧi Musa i wakken ad ikcem ɣer tmurt-nni i as-iwɛed Umeɣlal. Teẓṛam acuɣer? Axaṭer Musa ur yeqdis ara isem n Ṛebbi. Tareddayt i d-yeɣlin fell-as, ɣef Musa, l'accusation portée sur Moïse, Ṛebbi yessikes-as-d i Musa makken ur yeqdis ara isem-is. Tuccḍa n Musa tettruḥ-as aglam, le privilège, akked lbaraka mi akken ur yekcim ara ɣer tmurt i s-iweɛɛed Sidi Rebbi. A Nuḥ ɣer tektabt usmekti, ixef tnin u tlatin. Taseddart waḥed u xemsin. Deutéronome chapitre 32 verset 51. Amin. Axaṭer tɛuṣam-iyi zdat n Israyil ussan-nni umennuɣ di Kadac, deg uneẓruf n Sin, imi ur d-tesbeggnem ara leqdasa-w gar wat Israyil. Ur yi-tquddrem ara, ur tqeddesem ara isem-iw zdat n wegdud-iw, ɣef wayaka ur tettadfem ara neɣ ur tkeččmem ara ɣer tmurt i wen-weɛdeɣ. Xemmemet cwiṭ ɣef tegnit-agi, ɣef la situation-agi. Aqeddac Musa ur yesɛi ara aglam, le privilège, i wakken ad yessidef neɣ ad yeskcem, Agdud iẓra ini ɣer tmurt i sen-iwɛed Umeɣlal. Acḥal n snin i d-yenher agdud i twata Isṛayil deg uneẓruf? Acḥal n iɛewwiqen i d-yemlal Musa akked wegdud-agi? D acu n tuccḍa i yekceḍ Musa? Nebɣa ad nefhem acuɣer Musa ur yeqdis ara isem n Yillu. Ihi, d acu yeḍran Ɣer tama n waman n Marina Nuḥ ad t-id-nɣer di tektabt n Ẓruf, ixef ɛecrin, taṣeddart tis snat ɣer tlata. Imi ulac aman, agdud merra yemgugi-d ɣer Musa d Harun. Agdud yettnaɣ Musa, yeqqar-as, Ah! Lemmer nemmut akken mmuten watmaten-nneɣ zdat n Umeɣlal! Amin! Yecceḍ ugdud si fad, yebda amgugi, acetki. Taṣeddart tis tlata teqqar-d, Agdud merra yemgugi-d ɣef Musa d Haṛun. Nuḥ ɣer tektabt uneẓruf, Ixef ɛecrin, taṣeddart sessa, ama tmanya. Musa akked Harun ǧǧan agdud dinna, ruḥen ɣer tewwurt n uqiḍun n temlilit, ɣlin ɣef wudem. Imiren lɛaḍima n Umeɣlal tban-asent. Ameɣlal ihder-as-d i Musa, inna-yas-d, Ddem-d aɛekkaz-nni, Jmeɛ-d agdud kečč d gma-k Haṛun, hedṛet zdat-nsen i weẓru inna, ad d-yefk aman-is, ad asen-d-ssufɣeɣ aman deg weẓru-nni, ad asen-tefkeḍ ad swen, i nutni akk d lmal-nsen. Amin. Ameɣlal yefka lameṛ i Musa i wakken ad yawi aman i wegdud-nni yettcetkin. Ameɣlal yenna-yas i Musa, Ddem aɛekkaz-nni, jmeɛ-d agdud i Isṛayil-i, thedreḍ-as zdat-nsen i weẓru-nni, u asen-d-tefkeḍ ad swen i ugdud akk d lmal-nsen. Ṛebbi ihdeṛ-as-d i Musa, yenna-yas d acu ara yexdem i wakken ad sen-d-yefk aman ad swen i ugdud-agi. Meɛna ad nwali Tasedmirt, la réaction, rad fiɛel, n Musa zdat n lameṛ n Sidi Ṛebbi. Nkemmel di tektabt aneẓruf ixef ɛecrin taseddaṛt tesɛa ama ṭnac. Musa yeddem aɛekkaz-nni si zdat n Umeɣlal am akken i s-yumeṛ Umeɣlal. Musa akked Harun. Snejmaɛen-d tajmaɛt zdat n weẓru-nni. Musa yenna-yasen, Ḥesset-d, ay imɣuṣa! Ad wen-d-ssuffɣeɣ aman deg weẓru-agi? Musa yerfed afus-is, yewwet aẓru-nni s uɛekkaz-is snat tikkal, dɣa feggḍen-d waman d lɛinṣer Iswa wegdud, iswa lmal. Ameɣlal yenna i Musa d Harun, Imi ur tuminem ara, ur ttbeggnem ara leqdasiw zdat n at wat Isṛayil, ur ttkecamem ara agdud-agi ɣer tmurt i sen-fkiɣ. Musa ilaq kan a s-yehder i weẓru-nni, meɛna ur s-yehdir ara, yehder-as i wegdud. Iwakken ad isenfali zɛaf-nnes, pour exprimer sa colère, yenna-asen, Kenwi d imɛuṣa, yeɛni zemreɣ ad d-ssufɣeɣ aman deg weẓru-agi? Musa yerfed afus-is, yewta aẓru-nni snat tikkal. Dɣa feqqḍen-d waman. Musa ur yeqdis ara isem n Ṛebbi zdat n ugdud-is, m akken i yerra iman-is deg umkan n Sidi Ṛebbi. D netta i yessnen amakter n Sidi Ṛebbi. Musa ur yexdim ara lebɣi n Sidi Ṛebbi, yexdem lebɣi-s. Inuḥ ar tektabt n ihellilen. Ixef mya u setta, taseddart tnin u tlatin ɣer tlata u tlatin. Psaumes cent six, chapitres trente-deux à trente-trois. Zeɛfen Ameɣlal tama n waman n Mariba, dɣa ittuɛaqeb Musa ɣef ddemma-nsen. Axaṭer sḥeznen rruḥ-is, ssawḍen-t armi d-yenna lehdur ur ilaqen ara. Amin. Yeɛqub inna, Axaṭer urrif n umdan ur ixeddem ara ayen yellan d lḥeqq ɣer Yillu. Ayen akken yebɣa Ṛebbi ad yessiweḍ i ugdud-is, ur yewwiḍ ara ɣer lebɣi-s. S temlilt n urrif n Musa, à cause de la colère de Moïse. Ay akka d aɣlu, c'est un avertissement. I yal yiwen. i yumnen s Lmasiḥ. Xas ad ilin yimdanen a s-ifken lḥeqq i Musa axaṭer agdud i t-izeɛfen, meɛna ɣer Ṛebbi ur isɛi ara lḥeqq, mi akken yeǧǧa urrif-is a t-isebɛed ɣef lebɣi n Sidi Ṛebbi akked iswi n Sidi Ṛebbi. Nekkni yellan